וואו דאס איז? דאס איז מיין פאטער וועלכער האט געארבעט ווי א אינסטרוקטער אין טעכניקום און דא איז ער אויך מיט זיינע סטודענטן. איר זעט די אלע ביכער וואס מען האט גענוצט אין טעכניקום, איר זעט דאס זענען אלס אין אידיש. אַכצן ביכער פאַסן און פאַרשידענע ספּעציפישע פאַך בילדע ביכער זיינען אַרויסגעגעבן געווען אין אידיש. דאָס איז אַ פאָטאָגראַפיע פון איין און דרייסיקסטן מערץ דרײַ און דרײַסיק טן יאָר, דאָס איז פּורים שפּיל אין דער אין דער אין דער סופי-גערגאָיעוויטש גימנאַזיע און דיאָ מיידעלע דאָט בין איך. איך האב אייך טעיפ געוויזן דארט נאך אבער דאס איז דאס. דאס איז מוסר סטעקין וועלכע ווען מען האט געליינט דעם אלמאנאך ווען מען האט באקאנט זיך מיט דעם אלמאנאך איז דארטן האט איינער האט געשריבן וועגן די אידישע ווילנא לערע דאס איז זי. זי לעבט אין ישראל איצטער. דאס איז אונזער שול, איך האב אויפגעקליבן די מענטשן וועלכע האבן זענען ארויסגעפארן פאר דער מלחמה, האב איך אויפגעקליבן די בילדער פון אונזער שול, דאס איז, איך וויל אייך זען, ווען מיר זענען געווען אין געטא, האב איך אייך געזאגט אז אין געטא איז געווען איין ביים וואו מען פלעגט ציען, דאס איז דער ביים. אלע פאטאגראפיעס וואס מיר האבן געמאכט אמאל האט זיך באקומען אז ביי דעם בוים דא זענען די די לערער פון אונזער שול אונזער קלאס דאס בין איך דאס איז דער לערער גערשטיין איך וועל אייך ווייזן זיינע פאטאגראפיעס ער האט געלערנט ליטעראטור און ער איז געווען א אנפירער פון א כאר ער איז זייער א שיינער ער איז געשטארבן אין געטא און סוצקעווער האט געמאלט זיין בילד. דאס איז אונזער דירעקטע כביסי פארוואס מיר פלען אים גערופן יעזי, וואס דאס באטייט יעזי ווייס איך נישט, נאר אזוי האט מען גערופן ווען איך בין איינמאל אין ישראל געווען, ס'האט דערוואוסט איין אז איך בין פון ווילנע, און זי האט זיך אין געטא שול געלערנט, זאגט זי אוי ס'איז געווען דער לערער יענער לערער, בערנשטיין געווען, און ס'איז געווען יעזי, האבן זיי דעם אין געטא עכ אזוי גערופן אבער געזאגט טורבאוויטש דאס איז לייב טורבאוויטש דער דירעקטאר פון אונזער גימנאזיע געווען דאס איז דער לערער ביבער דאס איז זייער אויסוואל איר זעט דא איז דא דאס איז די טאכטער פון קאם ווירגילי פון בונדיסטן האט געהערט קאם ווירגילי דאס איז די טאכטער חיילה. פּופּקע האָט מיר ער גערופֿן, און דאָס בין איך, לעבניע, און דאָס איז דער לערער ביבער, ער איז אַ לאַנגע צײַט געװען דער דירעקטאָר פֿון דער סעמינאַר און פֿון דער לערער-סעמינאַר דעם ייִדישן, נאַכער האָט מען פֿאַרמאַכט, ער איז געװען אַ ביאָלאָג, און אָט איז זײַנע ביכער, זאָאָלאָגיע, אַנאַטאָמיע, װאָס אַרױסגעגעבן די ביכער. דאס איז עכט א אידישע גרופע פון שול, דאס איז זיי אויך, דאס איז איך וועל זאגן, דער לערער איז געווען אונזער קלאסן דערציער, ער האט קיין קינדער פאר דער מלחמה נישט געהאט, אין צייט פון געטא איז ביי אים געבארן געווארן א מיידעלע, און ער האט איר א נאמען געגעבן מאלינע, מאלינע דאס איז א ארט וואו איז באהעלטעניש, האט ער איר געגעבן, נו זיי זענען אומגעקומען.